Lein ymosodol i'r Cwins ar linell gais Casnewydd. Rhun fach glyfar i'r ffrynt. A nawr y blaenwyr yn torchi llewis. Cadw un dyn. Welwch chi Rodri Davies y mewn o'r yno. Rhoi'r cyfarwyddyd. Parhau i gadw i ymlaeth y blaenwyr. A taro yn erbyn y mur du yna. Amddiffyn Casnewydd ar hyn o bryd yn drefnus. Mae Bale yn casgu allan. Phillips yno. Y clo i gymoni i Rhys Fawcett yn plymio am y lein. Y cais agoriadol yn dod i'r tîm cartre. Scrum dan gysgod. Test Casnewydd. Mantes yn cael ei whare. Lewis Millen yn troi allan o'r dacl. Yna ni ben ond Sean Evans, y capten sy'n yno i gymoni. Rodri Davies yn twrio amdani. Braich y dyfarnwr allan eto. Davies ar bas Gyfle yma allan at Gabe McDonald sy'n croesi am ail gais i Gwyn's Cyfyrddin. Scrum sefydlog i'r ymwelwyr. Welsh allan â hi. Jack Lloyd yn hepgor at Carwyn Penny. Yn gwthio'r dacl gyntaf o'r neilltu, yn cael ei lusgo i'r llawr, Welsh. Y bel yn gyflym, Casnewydd, chwarae'n ddwfn, ddim yn croesi'r llinell fantes. Newid cyfeiriad, mae'r cof i Rees, sy'n torri drwodd, y bas ola'n dod i'r ysgellwr Morgan Williams, yn cael ei lorio ond yn croesi am gais bendigedig i'r ymwelwyr. Welsh Eto'n chwarae'n ddwfwn, Jack Lloyd ar gic letraws at Galton. Ond trio roi'r gic drwodd, mae'n anifen. A Cwins Gyfyrddin sy'n torri. Y gic drwodd, lawr i ddwy ar hugen. Casnewydd, Jack Lloyd sy'n ôl na'n bugeilio, ond y gic yn cael ei tharo lawr. Rodri Davies yn o'i gasglu'r briwsion. Mae'n y ddynion dros ben i Estyn Richards. Isaac Young, yr eilydd fachwr, yn croesi am gais arall i'r tîm cartre. Casnewydd yn cario, yn cadw'n dyn. Langton Cryer yn nawr Langley, yr bachwr. Y bas allan at Hunter Ward sy'n torri'r dacl gynta yna mewn yn ddwfwn i ddwy ar hugen y Cwins. Y bas allan at Lloyd at Penny yn torri'r dacl a chroesi. Casnewydd, nôl ynddi. Roach, y symudiad at ganol y lein yn gweithio ddi nôl i'r bachwr. Dan Gesel Langley a'r bachwr sy'n yn croesi hefyd, gwaith pen i gamp gan flaenwyr Casnewydd. Ond mae cyfnod da o bwyso fan hyn gan Gasnewydd yng nghanol pob dim da Carwyn Penny. Welsh at Lloyd yn rhoi'r gic drwodd, Galton sy'n cwrso i Estyn Galton am y cais! Casnewydd ar y blaen am y tro cyntaf. Wel, dyma fydd cyfle ola Cwins Cyfyrddin. Mae'r cloc na Wedi troi'n goch. Davies yn twrio amdani. Price at McDonald. Mae'r bas ôl yn dod i Thomas Williams am y cais i dynnu Cwins Cyfyrddin yn gyfartal gyda'r trosiad i ddod. Pwysau enfawr ar ysgwydder maswr ifanc Ellis Price. Ond mae'n agos, ond e'n i gwthio ddiheibio na, mae'r baneri yn yr awyr. Y trosiad yn gywir a'r dathliadau a'r barc cyfyrddin yn dechrau. Gwyn's cyfyrddin sy'n mynd â hi o 8 pwynt ar hugen i 6 ar hugen.